Em ne bes xwe ji bo xwendinê em rajinê de, em rajin Quranê, em ji xwe re eqilê xwe lê fik em lê bigerin, em ji xwe re fêm bikin, tefsîrina lê tefsîrina ji ser de bixwînin fêma me tê de zêde bê. Ya dî jî armanca me, hedefa me çi bê, ez çi feyda tê de hebê, ez wa feyda ji xwe re bibim, heyata min, dinya min pê xweş bê, axireta min pê xweş bê. Ayeta me ya îro em ê bêjin, ew ayeta em gelekî dibêjin ser heyva Remezanê, ya eyyuhellezîne âmenû.

Ey kesê îman bi min anî, ez im Xwedayê te, ez ê niha ji te re tişt nabêjim. Ez ê niha ji te re melûmat ne ji te re bêjim, divê tu bi çavî îmana xwe lê bifekî. Wextê çi tişt te hebê, piştî vê tişta aliya hinê, tu bi çavî îmana xwe bifekî, dê bibînî çiqasî xweş e, çiqasî rehet e û çiqasî ez pêtir fêm dikim, pêtir kêfa min jê re tê, pêtir ser min sivik e.

Vê wextê tu kes çi keskê bi çavê îmanê li vî emrê Xwedê fekê çiqasî li ber wî xweş e, çiqasî li ber wî rehet e. Taban çiqasî em bêjin gelî misilmanan em tê de tên dibin, em tê de birçî dibin, em tê de teebin, gelek tişt hene kêfa me jê re tê, em ji dev dixwarin belkî heyata rojê edî de helal in jî Emma wextê em ber ên tînin bîra xwe, îmana me bi Xwedê Teala, em dikin û bi rehetî û bi xweşîtî. Niha belkî hinek welê li vê ayeta hinê hê mana wan neke heye wa, emma em di her wextî de em vê tişta hinê em dikin. Niha em li qayê kî werin? Çi keskê ji me zanetir bê di ilmê xwe de, Tecrîba xwe ya heyatê de em bi yê rengî pê re dana distînin û te li qayê doktorekî tî, tu li qayê stazekî tî, tu li qayê xwe yê şolekî tî, hesnê te heye, tu li qayê hostekî tî. Tu wextê emrekî te dikî, dibêje ez hoste me. Îdî dibêje te ez doktor im, divê tu vî dermanê hinê bixwî. Divê tu pişta te tê şê divê tu filan filan riyadê filan riyadê bikî. Wela ez estazim divê tu vê tiştahinê deynî û divê tiştahinê te nedeynî. Ez hosta me, min ev tiştahinê, ev qetahinê di ereba te de guhartiye divê tu bi vê rengî ereba xwe re bidî û bistînî heta ew qeta erebê ji te re pêk were. Tu çi dikî? Te ewil bi çavê hostatî, bi çavê ilmî wî, doktorî wî, estazî tu lê difekî, emrî wî li te re xweş dibê. Belkî tu munaqeşe jî pê re nakî. Çima? Çku baweriya te bi emrê wî tê. Bije gelê misilman e, Xwedê Teala xwe tê dibije ya eyyuhellezîne amenû. Piştî wê ferzek hat, piştî wê emrek filan tiştî bikin, filan tiştî nekin, piştî wê malûmetek hat, me jî fêm kir, ilmê me gihayê de, me zanî sirrê wê hikmeta wê çi ne, baş e, me negihayê de jî bi çavê Îmana me bi Xwedê em lê fekin, îmana me bi hikmeta wî, îmana me bi îlmî wî, îmana me bi rehma Xwedê em ê hinek bizanin çiqas ev îbada hinê xweş e û sivik e. Xwedê Teala îmana xwe bike nesîbê me. Saeta we xweş. Selamu aleykum werehmetullah.